ya Zirele. Mhm.
Eh, ho itea mini afha vhege yo fhelwa ngori ro soko pfa mavharivhari a vhuḓisa tshoṱhe eh, tsitsi ni nga zwo ri khou amba na inwi hafha ṋamusi ho itea mini
zwo itea ndi zwa uri nṋe ndi ya nda dzhenela mbambe ya uri ndi nangiwe ndi vhe muṅwe wa vhathu vhane vha nga vha uri vha khou wina tshiphuga kha eh, dzi dzi dzi awards dza the book behind awards mhm. nda humbela lushaka uri lu mvoutele kana eh, ndi khethiwe sa izwi ndo vha ndo no nominatiwa lushaka lwa sumbedza u ntakalela ngauri ro vha ri tshi ḓivha ro vhala ri tshi swika vhaṱanu kha tshiteṅwa tshine tsha vha uri ndi tsha bugu ya maṅwalwa ane a vha uri ndi a tshivenḓa nṋe nda swikelela he nda vha uri ndi khou bvelela ndi khou vha wa u thoma zwi sa to amba uri vhe nda vha ndi tshi khou ṱaṱisana navho kana vhe nda vha ndi tshi khou vouthelwa navho vhone vha vha sa athu tovha vhathu vhane vha kona ndi vhathu vhane vha vha vhaṅwali vhane vha kona fhedzi lushaka lwa dzhia tsheo ya uri na ṅwaha lu kho vhea nṋe phanḓa.
hu ita upfhi mutsitsielwa mu ri no ḓi pfha hani tsitsi yowe ndi ri hezwo thi ndo pfha ndi ndi na vhupfiwa ho fhambanaho ndi tshi ṱoḓa u lila ndi ndi tshi khou pembela ndi tshi khou ṱoḓa u sea muthu we nda thoma u amba naye ndi ṱhama yanga oḽani ene a pfhi murendeni mhm. ndi uri o wana a si tsha ḓivha zwo uri o muthu u khou lila na kana u khou sea kana u khou itea mini mhm. fhedziha nda pfha uri Nda pfha uri eh, ndi ndi pfha ndi tshi khou takala ngauri eh, luambo lwa tshivenḓa na lwone vhoi ri tea uri ndi ri lu vheye phanḓa sa vhaambi vhalo ende hezwinoni ro ro lu vhea phanḓa i ri lu vheye phanḓa nga nḓila ine na vhathu vhane vha sa ambe tshivenḓa ri ambe navho ngalo ndi tshi khou amba na heinoni bugu nga nḓila ine nṋe nda amba ngayo tshivenḓa nda anḓadza ngayo tshivenḓa Hu na vhathu vha sa ambi Tshivenḓa, vha Mazulu, vha vhane vha amba Tshizulu, vhaṅwe vha amba Tshindevhele. Vhane vho no oda heyi bugu vha nayo. Zwino zwi amba uri kha u, nga nṱhani ha u vha muhashi wa radioni, muṅwali wa dzibugu, zwino ri khou engedza muṅwe muṅadzi wa u vha muwini kha u ṅwala. Hai, ndi mafhungo avhuḓi hayo, Tsitsi! Zwo ni ṱuṱuwe, zwino zwi khou ni ṱuṱuwedza nga nḓila-ḓe kha u isa phanḓa na u ṅwala ri tshi khou pendela nyambedzano yashu, Tsitsi? Zwi kho to nṱuṱuwedza kha uri luambo lwa tshivenḓa kha ndi ise phanḓa nga u ṅwala ngalwo, ndi zwone ṱhuṱhuwedzo khulwane ine ndavha nayo nga ha hezwi zwithu zwo itea uri kha ndi ise phanḓa na u ṅwalela vhathu vhane vha vhori vha kone u vhala na u pfha tshivenḓa ndi vha ṅwalele na vhana vha si tshikone ndi vha gudise ndi ise phanḓa na u vha gudisa nga zwine nda vha ndi kho ita. Hai ri a ḓi rwa khana nga inwi ri khou isa phanḓa na u ni fhululedza tsitsi ḓuvha ḽa vhuḓi a thiri. Ah, ndi vho ḓuvha ḽa vhuḓi na haningei. Ah. Ndi matsheloni a vhuḓi ndi khou livhuwa rosiwa. Hey, a ri a ḓi rwa khana mani, ri khou ḓi rwa khana nga maanḓa. Ra ra amba na ini tshifhinga tsho fhelaho hafha ri tshi khou amba nga ha bugu ya nṋe na ṅwala.